Minkejja ċ-ċokon tas-suq u tal-pajjiż, Malta tista' tiftaħar b'għadd ta' ġeneri mużikali li stabbilew ruħhom anke b'ilsienna, imqar jekk mhux fuq livell popolari. Fost l-oħrajn insibu bands bħal Xtruppaw! Ras, Rage Against Society, u Sahar, li missew ukoll mal-ġeneru tal-metal.
Naħseb illi qabel xejn tajjeb illi nifhmu sew illi x-xena tal-metal hija wiesgħa ħafna. Il-metal mhuwiex tip ta' mużika waħda partikolari imma jifrex f'diversi sottoġeneri, jekk trid issejħilhom hekk, u huwa dibattibbli kemm tifrex daw, jiena, pereżempju, ninkludi wkoll b'mod partikolari l-punk, ngħidu aħna, jew anke r-rock qawwi bħala tip ta' metal. U allura hawnhekk f'dan il-każ naħseb illi għandna anke storikament f'dawn l-aħħar issa ħmistax, kważi għoxrin sena, anke diversi gruppi li qegħdin kienu diġà qegħdin jibdew jesperimentaw u eventwalment ma baqgħux jesperimentaw imma bdew jirrekordjaw u jagħtu kunċerti b'dan it-tip ta' materjal. Il-Malti bħala lingwa joqgħod tajjeb ħafna għall-metal bħalma joqogħdu lingwi oħra. Issib metal b'diversi lingwi, jiġifieri jekk issib metal bil-Grieg, issib metal anke bit-Taljan, issib metal bl-Ispanjol, issib metal b'diversi lingwi Skandinavi u x'naf jien. Però li għandek huwa skont kif jitħaddem. Ġifieri għandek pereżempju esponenti tal-metal bil-Malti, wieħed li għadu għaddej huwa s-Saħħar pereżempju, li anke fl-għażla tal-isem tiegħu. Qed induna li dan qiegħed jipprova jagħmel xi ħaġa biex jolqot udjenza partikolari illi tista' tidentifika aktar ma kieku dan jismu Wizard, pereżempju, flok is-saħħar.
Il-proċess li nuża biex nikteb Kwalunkwe diska li tiġini dejjem jibda minn xi ħsieb li jibqa' jakkumula f'rasi sakemm mbagħad meta tiġini ngħidu aħna il-muża biex inkun nista' nibni fuqha u nistruttura nkun nista' niktibhom. Il-muża ddum daqsxejn biex tiġini, kapaċi toħodli anke xi tliet xhur normalment sakemm ngħaqqadhom kollha, imma mbagħad f'temp ta' ġurnata kapaċi niktiblek ekwivalenti ta' album sħiħ mbagħad. Naqbad u nibda nħażżeż, imbagħad nħalli anke tliet ijiem jew ġimgħa, nerġa' ndur għaliha l-lirika, nħares lejha ngħid le mela dil-kelma tintgħażel dil-kelma minflok. Ir-ritmu ta' dil-frażi mhix tajba ħa nipprova nranġa. Il-stil li nikteb jiena normalment ikopri temi mudlama naqra okkulteski ngħidu aħna, imma personalment narahom daqsxejn astratti żżejjed. Jiena nitkellem ħafna fuq il-mewt sew bħala kunċett materjali u sew anke bħala l-kunċett spiritwali tal-mewt ngħidu aħna kif taffettwa s-soċjetà u mbagħad ikun hemm temi fejn nikkritika fejn nikkritika l-soċjetà li ngħixu fiha sew minn aspett spiritwali, minn aspett reliġjuż, minn aspett politiku għalkemm dejjem nipprova nżommhom fuq livell daqsxejn metaforiku ngħidu aħna ħalli ma nkunx daqshekk dirett fil-approach li nuża jiena. Nuża wkoll bħala temi naqbad stejjer jew rakkonti jew leġġendi u noħolq ndawarhom fil-mod tiegħi ngħidu aħna. Għandi album sħiħ biss biss fuq il-kantiku ta' Dante's Inferno imma mbagħad dawartu f'verżjoni tiegħi ngħidu aħna. L-udjenza maż-żminijiet l-opinjoni li kellha għalija inbidlet u varjat. sew bħala tema mużikali għax il-black metal mhuwiex komuni hawn Malta anke fil-kamp tal-metal. Imma apparti minn hekk il-fatt li nikteb bil-Malti kien kienet ħafna nies kienu ħassruli anzi għaliha ma kellhiex dak il-wens li għandi llum. Illum saħansitra mhux talli jsibuh interessanti talli saħansitra hemm barranin li jgħiduli li huwa Oġġett kuraġġuż li qed nagħmel jien għalija mhu kuraġġuż xejn. L-ilsq huwa kull m'hu ilsien art twelidi u nħossni li qed nagħmel li għandi suppost nikteb. Jiena nemmen li kulħadd għandu jikteb b'ilsien art twelidu billi ma jiftiehemx. Għalhekk illum hawn metodi fuq l-internet u fuq il-kompjuter biex tagħmel traduzzjoni jekk ma tkunx taf sakemm ma tkunx ġa provdejtha min-naħa tal-artist. Allura għalija ma narajx li hija problema, allura n-nies illum saru japprezzaw aktar, jirrispettawha, għandi għandi following bl-Ingliż għandi following li hija sew minn Malta kif ukoll minn barra u u dejjem baqgħu jgħiduli u jirsistu li nibqa' nikteb bil-Malti. Hemm min isaqsini jekk ma niktibx bl-Ingliż jew forsi anke b'xi lingwa oħra, imma normalment ngħidilhom li aktarx le. Hemm Ċirkostanzi fejn forsi jirrikjedi li nikteb b'lingwa oħra imma għalija personali, qal Sahar, xorta bil-Malti nibqa' nikteb.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,